Eng'ai eria tokorenge ri- ritinge riaruerete, ekiagera ri- rieta eri ndibwate aya. Nonya natete koboria agwo natete koboria ama- rieta eri ritinge narigure Eh, eh, nataka koboria rieta eri ritinge mm. ritinge monto ki
Ritinge nomonto oakanerete chiombe, ong'anyete korwa bwoye, okare ase akare. Nabo oranyore okare bwoye ende, Lakini akaneire chiombe, ase naro ororo akanerete chiombe. Ng'ombe echi titanya gokora ki? Titanya koirana gochia. Chiombe nonye nenchera chigoakanwa, inkorangeria barenge abagaka barenge aa ng'a abwo, barora ba abakerori. That is why bare gocha ba abakerori, ng'a nyarebe nakanerete chiombe. Na aria ase chigochia, chiamanyekana ng'a chiombe chiakorete ki? Chiarwete ase egete chigacha. The same thing nekere enyiomi ekobuneka, ne abanto bakorangerigwa. Bono ekero mocha koiranerania chiombe chiria, mware kogochikana mwaumerana gati-gati. Igo bono enyomba eria etari gotanga abana, ig- ng'a igo bono mwakoranire. Enyiomo y'omogusii egento gekoyetanga nechiombe, na echiombe na chi'abanto. Naki keria okoigwera omogusii atete ng'a nakoire gwasi nabanto. egwasi, na echiomba, na abanto. Ebinto ebi bire goika bigenda amo. Akomachia abagusii bono iga abange eh, bamura ase abanto bande mbare sikuizi banyomire abange tokomerana town twamenyana ekero twamenyanire mambia na mambia inde twanyorire gesaku abana basoire eh, iga iga buna obogima bore sikuizi bwango bwango iga amatuko amaya goika. Aaba amange, nanyora ng'a bono abana aba iga twaikire naende twagosanire. Omonto oo chire nabana nonya mbatato bane nka, eh, oyio nomonto ngo claim buna mokane, gose naende nabo omonto oyio akoenda enyomba ase ang'ao pi, ng'aki bono nclaim nonya na abana bane. Bono nabo egokobera egasi ekiagera, intagete goteba ng'a buna bono iga buna gwateba amatuko aya. Chinyama echi chikobuneka sana. Na ekero chikobuneka nchiri kworokia bicha ngiya. That is why okonyora abasubati abange rero bamenyete chitown. Lakini komanyete ng'a onye oragete ase gete nabo egocha amagoso akoba ekoro ekobetereri bakairana oo. Nonya tarwaire ring'o ng'ombe. Nkobwatereri bare ng'a ng'ai ng'ai arenge, nki ng'ai abana aba ng'ai ng'ai ise abana b'ambarabi. Naye nabo okoreterwa abana buna abwo kwao boria, bono naende enchera teiyo okobakana. Mm. Ekiagera bono nabo twakorire ki? Twaikeire. Ewa. Ekiagera amatuko amaega, yarenge koba rahisi, Mhm. yare koba rahisi goetera chiombe echi, ebinto mbire ebi twatebete bigokorekana ng'a abana bokogenda aye buna omokungu, Abana batangu baire ribaga rie chiombe chiria, amang'ana ayio akore ki? Aere. Lakini bono gwasokire torarue rung'ombe, gwarure enyomba eye na abana, gwachire kwaetananire nonye magoso akobereire, ekero amagoso akobereire mono amagoso akoba amanene agotabanani abanto na amakweri. Bono naende abanto bacha gotabataba ng'a rora ng'a ase akorete ki?

Bono omokungu oyo enka yaye nereri? Bono onye tabwati enka, bono naende egotigara aria ase aroirwe chiombe naende bono nigo bagotigara koinyora. Ekiagera aye bono onye torochi omanyete gwanisa omonto aye abunire enyiooma yaye na etaba ya echiombe, naende achiire orua ao, oyio bono taigotwara masikani. Igo omokungu oyio bono nomo ne. Nomotangatangi toboroka. Ekiagera naki keria giakoera omogusia ekero nao magoso ande onsi akabeire, omoiseke iga are koirana sobo, okire ororo, oganye ang'e oria bayasinyanete, ngocha arenge korwa are gesieri, nache aiterere. Igo godefendi mokungu motangatangi na akong'u. Naye Aso either kare neba mbono. neba bono Mm. ekoba egasi enkong'u sana egekogera kwarure bono orure bwane rero Totarachi nonye magoso aria rende twakoreranete totaraiterera, torengereria rende ng'aki baminto rende ense nabo ere. Abanto nabo abwo bakaetania naende bakora ki? Bairana. Naende mambia kwaigwa ng'a ochire ochire orwa aa. Naende abwo orwa aa, naende the same thing, mono egento bono bare ero bagokora, na abana bakonya konyora enchera ya kogenda. Naende ogenda orusie abana aria. narorire egento buna ekio buna okwabori bono ebahati yaba embe amaguko aria buna atagakare gochora bono kwanyora ng'a abaibori ba omosubati oyo gose barueto bakwete na barabwo kare abamura baatiranire oboremo bako bakorire bono na oye nere okure iga abwate chinka chiaye gose mara gatano ekiara akogenda ase oruo ogenda ase naende oruo naba Narore egento buna eke nkiabora naende bono abanto bande bachake kobara ng'a ro ase ok- bamanyete ase omwana arwete. Because naira nase obo- Bagoteba, naira nase obo batabwati isomo, tabwati ase engencho isomo. abamura baetane- Ba- baeta- ba- baterania baterania oboremo oboremo, bakure ise na ng'ina ase mbaise. ba- mbai. Bamanya gochaka ng'a norango makinite abwo nanyorete omwana na monto oyo. Rora omo- omoache Na bono kera omonto Omonto agocha aye bwa abanto kobarerwa baye. omwana waye abana bono kera omonto abana baye eki na- nabo twekeire abwo Ah. so naki togo- togo encourageria abana aba baito aba nyaroka onye mwasinyanire ekiagera abagusii barabwo bakwanete kera egento bagakora Mm. nigo ogotama chingera kwaumera chinchogu monto onde taiyo ogochi koba mo- mo- maraika akorwa igoro kobua omogaaka oyoo omokorete ki. momanye- momenyete kong'u goika morigie enchera mokobwaterana egere nonye mamochaka yaani nonye na abanyoka aba twanyiombete tokaete mba- intwe tware kogosana kata igo kware komo- tware kominyokani iga tatiga abas- abagaka baria ba kare gose abasacha baria ba kare nkore abancha ekiagera tokominyokani maragoba iga omong'ina ominyoke orara nonye na egetenge kia ritoke abwo gose ogende mwang'ina biara orare oo Abanyeng'ando bw'ago mambie gokoiboka chinsa ikomi kwa igoro egesieri kw'amayango oche are. Ogochia gotuoma egesieri, onyore egesieri mbosa kere oche ochake koabusa agokora ebinto biaye. Naende tori komobori ng'aki, ng'ai kwaraire, gose amamocho aria amarogoba. Igo bono eyio nere na nabo ko kogitamwe chinkoma aria buna omogusi atebete. Abare ere okomogosa mambia ochire mwamagwagwa. Nago okomuna okomogosa iga, osokire. Naende ekero asokire, tari koirana gose. Kwamoigwa akara Bono nochigete.
omoigwa asegete, nonya tari asegete, bono yamanya go- koira chingaki konyora ase obwenerete komenya. Mm. Ekiagera tori moremereri. Enyiomi ende yonsi gokororete neine, goika oremereri. Na enyiomi ende yonsi gokororete neine, goika bwekunge, okeyie amang'ana, okeyie amang'ana akoruta emenengo gochia ase kwarure. Mhm. Abagusii mbatebete ng'a tobeke echabu ase obong'anyakorwa. embura egokominyoka ekorwa buri riogo ganyete gose negari orinde gochia bunyangoso onyore embura yachire naende oirane gochia ase enyombe igo ogochaka korusia echafu eria gochia isiko omanye koigama Okabere ase eng'uma. Gose noroche nosoe enyomba eye. Ekinangera kiabo ase yaito, eh, omogaka oyomo. Akanyuoma omokungu miaka ikomi na tano amonyuomete na abana bane batari baye Eh. tachete komoruera ng'ombe lakini ngoteba are ng'a naumeranete na ise ngamoa eyemo kifiake fiake igwate ng'a nabwate na abasaiti Eh. Omokungu oyo gachire asire wiki chiwiki ang'e ibere nchirareta, mwaka oria oye agacha agateba ng'a yaya, inche abana bane nkorete ki? ntagete abana bane ntagete.
Nonya nere agateba ng'a yaya, oyo omokana okora ki? okwa.
Ekenyoro kekamanya koimoka kegateba yaya omokungu oyio onye omogaka oria omoganiri Mhm. orie abana baye aye ndu iraneria omogaka oria abana ba abana baye. naende ekero okwerania abagana baye.

Eh, kora kiaye moirani. Igo mbuya karasiba ne chiombe. Karasiba ne chiombe, naende naki nagoteba ng'a tikaratige chiomo echiomobuko chira chikarwa, kiaro na intwe twachire ase tokoegwa chiomobuko, lakini kobegete remark ekorokwa eng'ombe, Mm. mpaka nonye na akamwana komochi mpaka gakobera obosaiti. Ekiagera goika batebe enyaroka eye ng'a buna bono ning'inyorete chiombe nonya na ekero abaiseke baminto bare gosoka, Mm. nkoinyora ande ng'o ng'a eng'ombe eye nyare boruete, Mhm. gose chiombe chiakorete egasi gete, gose monto gete anyomerete, moiseke ominto oruete chik- chiachiete oo. Mhm. Igo chikoreta obosaiti bore obuya sana. Iga eng'ombe eye eyemo nonya na akamwana koenka, iga akomanya ng'a eh eng'ombe yachete oo, bagateba ng'a buna omoiseke gete oruerwe. Mm. Igo boko bonde bwensi, egento nkere gekorang'ire bobe sana. Egachia origereria buna bono amakweri aya buna agochire omonto okwa mba tari boka bwakwa abanto aba konya mbaigwanaine lakini amakweri achire airire omonto oyomo bamanya gosiba ng'aki tari gotindekwa totaraigwa ng'o ng'ombe aitane omosacha okwa aitane omokungu okwa onye omosacha okwa bateba moku mwenye mokungu obo gose enyaroka yabo tegotindeka mosacha oyio batara ba ng'ina baibori bomoiseke batarakora ki bataraegwa ng'ombe ekenyoro kiamanya gochanga chiombe aba baakanerwe omokungu oyo oraakanerwe omanya gotindeka omosa omosacha lakini naende chiombe chiria ekegusii onye rero motatabandire gose ng'ai abanto aba omobo ng'ai mwarwera ng'ombe chiria tori gochiira eyemo ase eyemo baka enka yago ase eng'encho oyo okure chiakaneirwe obobe tarenge moyo tari moyo.
Tori gochiira nka eyemo ase eyemo, igo chiakarigerigwe oboiri bore ang'e aa, chiabekwa oo, oyoenigwa gose otindekwa, chinyangi chi'amakweri chionsi chiayera, mwamanya gocha bono moe chombe chiria mwaira. The same thing. Ekere chiombe chiria chi'omoiseke oboko bware gokwa, momura oria otanganete korwa eng'ombe konya moramoiranerie chiombe, noyo onde ochire orure chiombe, lakini omoiseke oyo ng'ai are? Inka iga aiga are. Chiombe echi chionsi chiamonyora ore kaa. Ng'ombe chiria chia kabere chigocha nchiare gosoa bweri bw'omogaka oyo. Nobosa ogosana okoria amaiche abere. Chiombe chiria chiagachire chikwachira chiabera bw'echirani bw'omwamato oo, nao chikoenda chichia kobera bweri, mpaka mwaka orire goakanana chiombe echi gochia aria ase chiria chiaruetwe, chiombe echi machia maye gotenena chibere bwe chibere bweri. Igo, tokoreta ng'a moise koonye orosogete. Naende agachia akang'anya korwa enkei, naende osokire, ng'a orete chiombe echi chionsi ochibeke bwe ekegusimo. Igo ntogani tokwe tomanye korwa ng'ombe, ekiagera chiachi kogenda obande. Chiombe bono ogo oko- ogokara oke- naki nara nkoratebie nde abamura ase tokorabera nonye ne chibarasa ng'aki, okonyuoma kwa rero onye nokwamabera rahisi. Inche nanyomerete eng'ombe nane ekero chire chiombe nane, naende igo chiombe tari ng'obi more, Okonyuoma kwa rero gochia aye gora eng'ombe, gora eng'ombe ya chilifu ikomi na isano, emerongo ebere, batebi timbwati polisi. Ba- oba- obatebi strictly ng'ai na abasagari, aye batigere ng'a tiga banya korisia, barendete ng'ai na eyo esagari, eyo esagari. Egocha kobeka emori, aye gicha tobagorere eri, obagorere eng'om- em- eng'ombe eko- eko- eng'ombe ya beri. Obagorere eng'ombe ya beri ritororo, gose eng'ombe yatwatire. yaani yatwatire iga yanyorire emori rimo gose kabere aye obasakare gokoigwa yabekire emori ogore embori ogende obatebie ng'a twakoranire naende nabo bagwancha ekiagera eng'ombe neyao ogwe Ababwate nabo bakorisia. Eh, babwate Banyenarire.
gwa- banyenarire bono ki ngotebera ng'a ki okonyioma kwarero gokore rahisi Yabo. nigo ore abanto batari gotaka naro abanto bande bagoteba ng'a ki ng'a bono abana batoikereire ng'a bono ntogocha koraakana ng'ombe bono iga tiga torasomia abana Nobosoku sana, ekero ogotiga baka abana barora chiombe chigwakanu gochia sobo ng'ina eye. Bono erato Omonyato oyomo ogachiete sobo ng'ina eye otarachi konacha, agateba eng'ombe yaito nacha kwoi, ekiara aroche yaruete iga, ekagenda sobo ng'ina, Amaete ande n'eng'ombe yabo eng'ombe eye neiga. neyabo. That is why omogusia are kobisia maiso ng'a abana batarachi koramokia, chiombe chiarugwa mbakorora ng'a ng'ombe ng'ina akora ki. Eratoka ng'a eratoka ng'a omwana one okinire atete gosoka inche tinaruera ng'ina omwana one na nakanerwa gocha
Kegusii yaya naende ng'ombe eria tikware gochibeka bweri mm. Ara rende narorire abange rero nabo bagotenga kabisa oye gochiomba atakanereti mo ng'ina Na ng'echombe chi'omoiseke nchiri goakanerwa ng'ina. Kegusii kabisa, onye motagete kobwatia ekegusii kabisa, naende motige gotabana. Ekero ngosoba omoiseke nkware kogenda oriere onye toraakana ng'ombe. Amabere arue rende otaraakana chiombe. Chiombe chia abamura bande gose abaiseke bande basokire nachio gocha koeba amabere. That is why okonyora omogusii nabwate chinchera are koaregania omonto oruete chiombe na oyo otarueti chiombe. Naende omonto oruete chiombe iga akwenete. tokomoaka. Kai! Goaka omonto orwete chiombe? Omonto otoete chiombe? Lakini omonto otarwete chiombe ogokoororeru ng'a nkende agatoete, o- orondu okorondu gwoka. Mwanche morigererie by the way igoro nabo korigereria estory eyemo twakorete igoro enyiomo ya omogusii eh, procedure buna yarenge ntwakorete korwa magega nabo okorigereria evideo eyio. Ekero tware gofocus mono igoro ya edivosi ya omogusii ase eng'encho omanyete aba abagusii abeire bobe abanto siku hizi nonya ogotigana kore igoro, erate ogotigana nabakungu na abasacha yabeire igoro lakini bono eprosijia ya ogotigana oyo ekero kwabeire bobe aseng'encho gwateba siku hizi naende abana babeire bagotoka sana. Naende ekero bagotoka kwanyora ng'a eng'ombe nchirure nchire eyio, kwanyora ng'a at the end of the day tokoumisa abana ase enchera yaito intwe tweka abanyene. Nabo igo egento ekio geko depend mono na abakungu, egwateba omonto buna oyo iga tari omokungu bono are omotangatange. Kwanera nga abasubati bainge abwo.
Obo ntagete goteba ng'a
ng'a omogusii omanyete nabwate amang'ana amaya sana are gotebia oo. Ng'a omoiseke oyo kagotira aria ng'a omonyene chiombe nakorete ki? Namoroche. Tokagera ng'a nogotira are gotira egetiro. Yaani chinchera omonto ebegete echimbwa. agotwara na gosika ng'enyomo tori kere kwabeire omonto omonene buna bono ekero ore omo kwabeire omokungu bono omonto oisaneire okogenda bwoye omokungu goika bwekunge. Naende ntagete kobatebia ntagete kobatebia omanyete abakoro baria na abang'aini sana barenge. Abang'ina korwa abana aba enchera riria bare kobasemia nachiakera babe abaekungi ekiagera as long as. Omonto a, yaani abang'ina baria bababekerete engaki, omobere oo noro obobisi bwao. Ekero omonto amanyire obobisi bwao, tari koba nahaja naye, agokobuta rimo rionka. That is why kwakonyora abanyaroka baria bare kogenda mpaka mpaka rituko chiombe chiakanirwe kera egento giakanerwe, bono mwa mwabwatanire. Bono nomosoma bobe, nomosoma buya, tori komoseri. Erio okomera nakio. Eh, ekio okomera nakio ekio. Ekiagera bono, eki- kera egento giakorire ki, giaerire. Igo ekero oratware, nonya abanto bagoteba ng'aki ase abo ng'a abasacha bakeire, abakungu, etoreng'aine. Neri ng'aki. abamorarende ba bono gose abana ba bono, ebinto binde biabairire iga ebi ebiroro ebi, ebinywachi ebi ebiroro, bono bakorora ng'a ogochi gosabwa gento kia nyomba tagochi konyora. Lakini gwanisi oratware embwa engiya, ekero ore seino buna omoiseke, otarachi kobo nonye na ekero ore bwogo buna omokungu, igora embwa yago nere egokonya. Ing'a nonye na ekero abaibori aba ba torakwange. Lakini aye gwateemire gokora amaya, gocha nomba gento abaibori baria, ekiagera naro abanto bande bagokorera abaibori ba- ba- buya, lakini abaibori aba bagendererete kwanka ng'a oyo nachia akore iga mbosa. Lakini abanto na obuya boria bwao nabo ogoakana, bwoka oba ogoakana kobwatekana chingencho chiao ore. Lakini obe rero nora. Mambia nora, inki otararigereria ense ime eyemo onyore nonye rende obogima bwakong'ire nabo oranyore gwachire kwarigeria nonye rende omohando iga nonye Nyankosari kwabeire. Rakini okirie bwekunge nabo ogocha konyora omonto omuya iga, onyore ng'a abana babo bakoroseria ase gwasoire. Igo naende ekero kwaomeire omonto moere ase ekeene. Moere ase ekeene.
Ekiagera twarorire nonye na abana ba abasubati bande bakong'ainereria ng'a abana mbabere mbwate, gose na oyomo. Cases togokora risabu iga iga chire chinyinge chia aba- aba- abasubati bakong'ainereria momura omwanchire ororo okomotebia enamba ere igoro tagocha gwancha bono omoretere enamba ere egati iga ng'a mbwate babere abande babere okorete ki obegete ensemo cases chinyinge togokora risabu chire kabere echio bono gwacha igaa. Omomura riria bono agocha ko rende ekegusii ng'a nkoirana are achie ko kwemanyekania ase abaibori baye b'omokungu oyo, omanya goteba ng'a kei, nonya gwacha aa, abanto bago mbakorete ki? mbare aa. Naende ki amanya gochaka korenta ebirengererio bi- bitarengeo, aye gogwesanegete ng'a baringare nabarabwo babere aria, nabwo bare oo. Naende gogoika agwo atebiwe ng'a e- abanto bago barente, gwachaka bachaka komanyekigwa bono ase emesa ng'a abanto aba nabao bakorete ki. matigarete aa, yareta ebirengererio ebibe, ng'a nonye konyora mobwate ebirengererio ebiya, bono omogaka ogo namwakwera nabo mogoika nyomba amo riroche korigwana. Iso inkoboria omware tochia gokora. Eh, omwana ogo nasogete ase egete, takaneirie ng'ombe lakini naigete akanyora abana. Konyorire omosacha omogao otete komonyuoma. Eh, ah, majukumu ki mokoeresa igoro y'abana aba atogete? okonywa omotwe ase eng'encho ya nao abe omosigo oye kwamwanchete na omosigo oye nere oyio, gose baka mu explain mono igoro y'abana aba ng'aki batogete, ng'aki obwamate bore korwa ase barwete, gocha iga momanye gokora pi amanye kogenda. Aye buna omoibori ekero totagete koba honest, ekiagera aiga ase ba aria ase bagamberete, that is why buna inche nkogania ekero omwana omonto airire omwana one, ngotaka monyore tokwane nere motebi obobe bw'omwana one gose obo- obuya bw'omwana one Mm. ekiagera omorero boranche gonyara okeyana ekomobisa amang'ana gete mambia amang'ana ayio agocha kobwateka onyore ng'a tokonyara komokonya Mm. imbuya bwerese ng'aki abana aba nonye obabwate nachiete bwoye ekero agenda bwoye enyiomo eyio mokoroka omanyete erita rikorokwa nyiomo otatiga mwachaka konyebeka ng'a rero nenyiomo tokoyeroka enyiomo eko ebosa botakaneti chiombe nkorokwa ere nyiomo iga abasete asegete lakini Tanka ne ring'ombe, nonya anyorete abana abakoro. Egere gwatwara aye okoira abana aba, gwatwara omanye ng'aki abana aba iga abanyorete korwa ase egete tari mamocho, amamocho iga akorete aria ase arenge bakagosana na omogaka oye akang'anya korwa oo, tang'anyete korwa oo bosa. Pengine na omogaka oyio okorete ki? Omogoserete akacha kong'anya korwa oo, tarenge tayari kong'anya korwa oo. Lakini abana aba nabakorete ki?

Ekiagera naki nakere nata nagoteberia ng'a, nabo okonyora ng'a abana aba amanyinga abo naende o- o- banto bande mbaro bagoseria abana, gose bagoseria omokungu rakini banchete abana. Okonya konyora omwana isiko aria onya komogorera egetungurumu, onya komo bono amanyinga goetera amanyinga, omwana oyo okina, omanyete ng'a oria nere nere ise. Gotiga ase ng'ina akorete ki? Ase ng'ina are.

Nonya enyiomo yarigirie go- gokorekana, lakini goika toyebekere emesumari. Ekero toranyebekere emesumari, naende totebie abana baito abaiseke ng'a ira mbotonke. Naende ekero ogokwana ring'ana, kwanyora kwarare takunire gose kwarirengereiri. Ng'a gokonacha omoragie, kwanyora kwarengereiri. Ekiagera abana baito nkorora abange mbare bagokwana amang'ana nonye ne chimedia, amakong'u. gochia ase abanto abanene, omanyete ekio ogosimeka na kio okogesa. Onye monto amaene, o- osa kong'acha omonto omonene akwane amang'ana amakong'u gochia ase ore, na ataba omoibori oo, mpaka ota- ko- ekuna laana utapata. Ento kere gwakwana ndirabu nainyoire igo omonto a- akwanere bono for example buna omong'ina onyomire bwogo akong'acha ayesobie are egento okwane egento nabo kera amobere. Nabo egekomobwata, ekero ong'achire. Naende mang'ana nare amakong'u, eyio ase intwe tari gokana abagaaka bande mbarabwo bago bago bagokora mamincha gose bakoenda baka kwanyora ng'a bachire banyinyo ba babunire enyomba ya momura oye, otigaire ogotwara omoka wa momura oye. Ebi mbiroo, ekiagera nkonya aye gotwara chi goetera chimedia na binto binde, amang'ana ayio naro. Lakini abagaaka mbarabwo besigete, naende onye gotagete koirana anyore amamocha abeire, Gotagete koirana gochia gwo irana na amasikani. Naende irana gochiera okobee. Ekiagera rende bono. Chiera oko. Chiera okobe aye. Mm. Ere esa boronge ng'aki inche igo okogani kwane okore iga kore iga. Lakini ogende kogotabana ne muna mutasuru gose ekegongo oroge gotabana ne ebichuchu tokonyora ibaga riogo yoko yokoeresa buna okogani kwabo okorete ki kore. Naende bono iga abana abaiseke nare kobatebia ng'a egento keria kimokweba nkere ng'a ekero ogotebi iso gose nyoko biara ng'a buna bono abande narora ebinyoro bagateba ng'a ki agotebi ng'ina biara ng'a ki ng'a gose onyiomire buna omokungu buna inche buna nyiomire gocha buna omokungu. Yaani emenwa yaino abanto bange ekobasarire. Yes nabo ogokwana igaa lakini ebinto mbirobio bigocha biakobwatia. Nabo orakorere kore enyomo yao ogabe obwoba bw'omogaka oyio gose bw'omong'ina oyio. Lakini bono inki kwasimekera abana bao naye okoigwera korwa maye? Ebinto nebinge tokorigereria ase ebinyoro ogabe bikoba, mpaka nonye na e- eki gwakorete, kwanyora ng'a nonye na abana nabo okonyora okonyora abana ensemo eyemo yoka. Ekobua kobua nabo okonyora ng'a nonye na nonye na omoibori akoramerete nonye na abana chinyaroka okonyora abana abo chinyaroka boka. Aye okagete ng'a nengencho ime ogasoma obosayansi ng'a namagena akogenda igo, lakini onyore ng'a nebwate omoroberio korwa ase abaibori kwabagoserete bagakorama. Bono goika ogende eraini eyemo yoka. Mwana make onkweri kweri, omwanche morigererie ekero tokonya gokwana ebinto ebi ne chimbwa chia omogusi, naende bono ntokoba ntokwanera amang'ana ase engencho naro are ase ebinyoro ebi iga tomenyete. Naro ekesie ekemo omwaka omache togochi gokora, lakini eki by the way naki togocha gokwana engaki eng'ao. omokungu korwa amaraba kaare omoke. Niki arenge koba? Omwaka oyo osirire aare omoke korwa amaraba abande mbari gotaka
na omanyete ntagete goteba ng'a osa korigereria ebinto binde nonye togoteba ng'a biaetirwe ne chingaki lakini omanyete ekero kogenda ase kwarenda kwara obusabu gose kwararigereri buna bono koiraneria amaraba nkorora ande abapastor bakoira nkoiraneria bare nonye na abafata bairaneri. yaani gobo ekanga batari gokana ng'a bono obo nobokristo ng'a bono mara batari koiranerigwa, lakini riria kare nigo bakairaneiri komobeka abere omochie oyo. Naende oo ebirengererio ebi mbiarenge ororo ng'a, ekero otatageti ogokana toiraneria amaraba, igo torigochia komenya mochie oye. Amaraba aria nekemanyereri ng'a abare gogosiba, even in case goko gwairaneiri omosacha oyo amaraba rero. Gokomochani gokwo buna enyioma eye gokogenda ase ao, abasacha abwo gocha konyagochiire babe nyagokwa kogenda kogenda kogenda. Naende nkoba yarenge. Ng'a siku hizi ekegusii ekiarenge ebinto ebiya. Yes nonya mbiya, lakini engaki eria rende mbiya nkoba biyarenge. Engo o lakini rende tori gochi kwafaulu buna orengererete. Nonya mogoteba ng'a biarenge ekiagera narorire ase ange, omonto akoiraneria amaraba. ong'anya, na bagong'anya, lakini tari gochia omenya buya, inkonyora are ebinto gete bikonya komobwatia, ekiagera omanyete ogokuna egento gete kere very sensitive, na egento gete kebwate omong'uso oye. Igo nibagateba ng'a ng'a ng'a to ng'a ng'a ng'a togota togotama amakweri. na ekero okonyaorokia ebirenge, naro agokworokia. Igo eke na okwegena kwa omogusii kwarenge naende ng'a ebinto ebi nkoba biarenge, omanyete nyore mbono biatigire koba naende egetimati omonto obikora, ekiagera nimanyete ng'a mbire ororo. Ekero erio oko mototageti, eprosije nere omogusii are kobwati, ekero mototageti moise koina amenye, mware korangeria chinsemo echio chionsi mwaikaransa, mwateba ase eng'encho konya bamenyaine na omo- mo- omosacha oyo, tiga amoeni lakini tari gokora ki? tari komenya aa. Tiga amweni ake ore, ere osie ake ore, akore ki? Agende. Naende ngwancha barenge, Mm. that is why bare korua eng'ombe eyemo y'ogwe- y'ogwesari. Eyemo yare korugwa y'ogwesari, tari y'ogwakanero, y'ogwesari ng'a bono kogwesaria, Bono okoruerwa eng'ombe eye, kogokoora amasisi gose ama- amatanga gose ebirero bi'omosacha oyo oo, ntwaigwananete ng'a nabo intwe ntwaroche abange bakong'acha koigwa. Agokora, tari gotamigwa ng'a bono yaya tori gomotindeka nini, bakogamba chinsemo chionsi, sobo omokungu, sobo omomura, baigwana. Ase obo omokungu bateba mwana oito tari kobera aa. Nabo aria baancha ng'a ki, onye bono mokomoira, morikomoirera egeke eke. Namaraba tari gokora ki? tari koiraneria. Inwe bono mokorua eng'ombe eyemo ya ogoesaria, ekero ogocha gokora, echiguru chikoera chia amakweri, acha airane agende. Bono mwaonchoire egento Oboiri ekio, bwechi bari bo- bwagendera.
yaya bono mbori koenderera, otebe buna agokora iga koenia, kiare kende kiaye nki egegotigara. Arachache kobakwanwa nabairi. Naende nabo arabe tachete, Onye- onye- taraisima. onye obwate abana. Eh, onye obwate abana goika goika bagambe.

agosoka, lakini oria motagete amenye, mware gokora oboko. Gotari mware kogamba nonye omosacha oyio okwete gose mwa- nonye omonyaroka eye yaino ekwete, emokogamba bono chiombe nonye na ikomi na ikomi chiarugwa, nigo ororo chitari kogenda straight sobo omoiseke. Chiare kobe- chiare kogachwa ekenyoro iga iga ang'e iga achia abe ororo, amang'ana yama- yebirero akoera, mwamanya gocha gochia ing'ora iga, mwaira bono. Ebinto biare gokorwa. Mwanche omorigereria noigwete amang'ana buna are. Chiepisode echi ntorete chinyinge kegima naende by the end ikere nki otagete okwanere. Ebinto nebinge togochi gokwanera you can write to me kerio oroche ng'a ki ah, eke mware gogekwanera mbuya eyare koba. Ah, ebinto mbinge torakwanere ase eng'encho omwaka omache nabo twachagete kare naende still ntogenderere gokwana ase amang'ana aiga ase eng'encho ya community. Timaete nki oroche omwaka omache torakwane ere oramente igoro ering'ana twabwate rituko riare togochi gokora.
Inche nare goteba ng'a abanto motige kong'acha Ebinto buna ebio onyore ndiri mwancha kora buna eke eke omogusi yatebete, aisuru bono inche eng'ombe emerongo etato nchiiyio, emerongo etano nchio obe bo bwanu chi chiana chiaito mpaka chigaika isano emo chigasinya buna eri ya obokombe, bono rero okorwa buna okogania kwabo okorete ki kore korende kare abeka earama. Ekworokia ng'a abanto aba nabane. Ribu inwe kesi kende gekoba yanyora ng'a nobegete harama. Namba ibere, abanto batware amasikani batwarire inyuoma yabo amasikani. Ekiagera abana babo bono egento bare ababe bakweraniri bobe ng'aki ng'a ng'a ng'a ng'a abasacha mbarenge abanyuomete enka eye. Bono riori mbarenge oti noyomo okonyuomete rakini abanto ogokorera ase enka eye nabange. Twara amasikani ng'a nonye nekero amamocho agokonyora. Okonyara kogambeka, abanto bakonyara kweresa nonya naye oragende ense emo otebie ng'aki genda onkwanere gaki tata biara nakorete amam gose gento gete kere iga okoba very open lakini totige ko kweriserera amang'ana naende totige koagacha oboamate obobe na abaibori. Ekero totagete komenya buya ense eye ekiagera ense eye ningotagete naye nontagete, goika tokorerane amaya, oboererania bobe obuya nonya eng'ana obwate. Onyerete ase abanto emesa egaambu, lakini motike otige goaka abanto riko. Ekiagera ekero ogoaka omonto riko, egento ekio gekoreta riberera bobe, na onde omonto bwairanana, mpaka roche chipressure rero buna chiachire, oranyore omonto okure oko o ase eng'encho ya kwamotebia ring'ana rikong'u. Iga abana baito, ira abanto ng'ora, abanto aba bakong'ire, chipressure chiachire, chisukari nchire oo, baire ng'ora, takobakinie esukari. bakwanere chinchera ching'ororo, naende naye kore bwoo, naro abakungu bande bagweakanera. Onye ogokonyora ng'a omogaaka nchera nere ororo orakore ogore nonye emori iga obeke ense yamo orangere bamura bamino ng'a inche iga iga oratebie omogaaka oye ng'a yaya tiga tore abange ere omogweakanera momanyete bo. Akana egere naria amasikani akoba, naende nonye nekere ma- ma- makweri achire, otari konya korama ng'aki, ng'ata aye nomokungu oito. Twatete twachanga chiombe chionsi pi ekero omogaaka oye agasira, togachanga chiombe togakonyioma. Aye noyo oito. Obo tiga botigare koba obobisi bwenka, ng'a nonye yaruetwe eyemo ekero omogoosa abeire y'amakweri, bono mbare ocha gotayia ende, ekiagera eyemo yakorete ki? Yakorete. Inche nabo naroche gokoorera igo, tebia abanto baito ng'a ki? Tiga torende ekegusia egiaito, naende nari toramenya amatuko amaya. Onde naro orate konya komoadvise gose akoboria maswali ande oramoerese buya kegima nabo okure enamba yaye y'esimi ase oyo orate kogamba naye okonye mokonya kogamba nere. Eh ning'anchete buna bono abanto nkora ng'a ekero bare buna ebipindi biria twakorire korwa magega bia amasangi, nanyora abanto abande nari naroche ase egetemo ore iga na iga na iga, ebinto na ebinge korwa magega twakwanete, naende bagenderete go- go- Naende ntoirorere ase eng'encho ye chingaki. chingaki inye chiroo. Naende inche ng'anchete gosanga, ekero togosanga ngotwara tore obomanyi, egere ebinto binde biatwegera. Ebinde mbire orakore otamanyeti, lakini ekero oratware obomanyi ekoboria egento nabo okoereswa. Eba. Iga enamba yane ya esimi igere zero seven, sixteen sixty, ninety, twenty six.

Ontori, na onde aria bw'Okinami, na ande aa Getai, na onde bw'Okinami aa. Nigo rori erinde tonarete ng'a ko- na rioma ache korwa bw'Okinami Getai, naende no- aka- agataoni kane kare ang'e, egakorokwa Mosiambari. Naye riba rodi. Riba rodi. Ri- Erieta eri neri ndibwate engencho yaye, Tochete goikwanera mono. toche korikwanera mosu ko- Abarende naende nintaete toche gokwana egento nkere naende abanto bamboriri sana, kegokwana igoro ye abana chisare. Yaba mbari Chibarongo. korogoche bakorogoche barongo. chibarongo Eh. mbabwate amachiiko aye Mbabwate amachiiko aye. Abana None chibarongo. kero- kera oyo makure oyonde tari gwatenda Tari gwatenda matanga aye. Naende osa kobarigereria naende mbari korerwa. Mbari Oyomo korerwa. gakure tari korerwa. Iga ako iga iga iga iga akoendigwa ng'oora. Kiagera oyo mwabo nakorete ki? Nare mo- Ebarongo ya mwabo netigarete. Bakuri oria bonsi nari morarire. Kare ntoche gokwanera egento eki tokeigore mono noyomo ore gwakanerwa oyonde iga are kogenda bosa. Eh, kare kabisa. chibarongo nachi togocha gokwana next time Next. Eh, Eh. nonye nekero banyorire ng'a ekero onye bare sobo Gocha koenda ase obong'ina. Ase obong'ina bare kogenda ne ching'encho chiaye. Naende ekero bare kogenda mbare koegwa embori. Embori eria yabwate ching'encho chiaye nero yare kobarera. Onye batokire ase obong'ina. Ekero bare gotokera naende bare gocha ne. nembori. Kemira gete nkero Mm. ntose kwanera eyio. Naende abanto baria nabo kware kobamanya, Mhm. buna oyo otanganete gosoka norori, Mhm. na oyo ore korwa magega yaye, oyo ore omo- oyo ore- oyo- bono oyio ba- oyio oruete koiborwa magega ning'o? Ekiagera Ekero mbare kwari- koreng'ana. ekero kwarigereire bagokora. Nabo korora ng'a- Amwagete nante Eh. ng'akanene, gakoroka nagake. Eh, bono. Secha oyo gakong'ire gakong'ete mabu. Ga- ga- kong'ete. Bono chibarongo nchibwate ayabo, Mhm. na ebinto na ebi ekero torabe togokwanera, ekiagera omogusii nabwate. Nonya na ekero kware konyuoma kare, ase eng'encho chiombe chiare gotwara omochando, ntocha gokwanerana kera ekio. Igo kware konyora ng'a onye kwanyuoma, konyora morarosie banto na omokungu oyo kwanyuoma, okure. Igo bare koirana naende sobo omokungu oria, kwaegwa omokungu omwao okorwa oo, tori goakana ng'a oo. Naboigo ekero kware konyora egesaku kia omogusii banchete omwana omomura, ekero gwakanyorire abaiseke boka, omokungu nabo akanyuomera omokungu onde. Eeh, omokungu akanyorete omokungu onde ocha kogororokia egesaku. Ebi bionsi ntocha kobikwanera. Sitiri naende omonto gakure, onye tabwate banto, sitiri nabo okonyomerigwa Na- embere. nabo okonyomerigwa embere naende enye e- ekobwatikana nemiaka ogwaku onye konya kwabeire omonto omonene gwesaneire okonyoma bono abaibori mbare gwancha okwosa igo bare goteba ng'a moretere nere egesaku kiaye gekora ki Kenya gwato. Lakini rende aba rero. Siri naende. Mm. Ekero omokungu agatigeire omoke ese e, okure omoke. Go- go- gotengwa- Okure endware enye. gokora endware, lakini iga are korendwa n'amachiko. Mm. Nabo agakaba are goikaransa. Koraga barenge ng'a Eh, naende Narebe.
bararigereria ng'aki oyo tokomoa inki abwate. Mhm. Nabwate enibo agocha koreta omochie oyo gose agocha koria enibo korwa omochie oyo. Bamoa ba- ba- bare goikaransa bamogamba mpaka abang'ina bateba ng'a nyarebe Ogocha. Narebo oyio, ekero agocha, omokungu oyo are kogenda riko oruga, orete obogima, omobanga, omwanchera ase abagaka bakorire ki? Ase abagaka. Abagaka bare igoro ng'a oyo Eh. nere bono ogocha kore. Bamanya gocha koreta omokungu oye, bono babatebia, bamotebia, Oyo noyomino. Oyo ntosete okwandeka emanyi mogoso oro ning'o? Ee, bono ebi bionsi ekero morabe mogotobwati korwa magega, ntobe tokobaeregesa naende tokobaerekesha ng'aki omogusia arenge, ekiagera omogano ogo okorwa ase amang'ana aetire. Nabo ekero omogaka agagosire ng'aki are kogororwa. Omogaka omanyete abagaka baria ba kare barenge very sensitive, nabo bare ko Naki ekero giabeire kogera ba- abakungu baserigwe, bateebigwa ng'a karagende, batigara bagotianera omogaka oye. Lakini tari gotebigwa simoka aye. Tari gotebigwa ase omokungu, tago omokungu agateba ng'aki omokungu agocha komochaya. Bono iga are ko- iga are komo- komokuruguta ogoto ng'a naende toche tokoigwa. To- obwate amagoso mia mocha na mocha, toche tokoigwa.